Пуҫу эфирта Чӑваш Ен студири иксӗрин фомина сывлӑх сунатӑп сире пирӗн паянхи кӑларӑмра. Ҫамрӑксемшӗн ырӑ тӗслӗх Шупашкарта кӗмӗл волонтерсен форумӗ иртрӗ. Вӗсем спортпа туслӑ, пултаруллӑ та хастар. Шупашкарта кӗмӗл волонтерсен виҫҫӗмӗш форумӗ иртрӗ. Ҫамрӑксен театрне куллен ырӑ ӗҫ тӑвакан тӑва чӑраллӑ ытла ҫын пуҫтарӑнчӗ. Вӗсемпе республика Пуҫлӑхӗ ҫывӑхрах паллашрӗ. Надежда Александрова каласа кӑтартать.
Кӗмӗл чунлисем хӑйсене ҫӗклепе паллаштаракан курав хатӗрленӗ. Нумайӑшӗ тӗрлӗ япала ӑсталасан нушана лекнисене тӗрев парать. Семеновсем тӗп хулара пурӑнаҫҫӗ пулин те тӑван ялӗнче ашшӗ-амӑшне ҫӑматӑ йӑвалама пулӑшаҫҫӗ. Ҫак ӑсталӑха вӗсем ламран лама куҫарса пырса аталантараҫҫӗ. Ҫынат йӑвалани вӑл чуна лӑплантарать. Мӗншӗн тесен эс ун чухне нимӗн пирки те шутламастӑн. Сан ӗҫ пур, ҫав ӗҫе тӑватӑн. Ҫавӑнпа та ҫак ал ӗҫӗ вӑл пире пурнӑҫа лайӑхлатма пулӑшать. Тӗрлӗ тӗслӗ ҫынпа хитре вара ачасене те вот усӑ туса парать ӗнтӗ. Мӗншӗн тесен вӗсем алпа ӗҫлеме вӗренеҫҫӗ, хитре япаласем тума вӗренеҫҫӗ. Светлана Мефодьева та тахҫанах волонтерсен юхӑмӗнче. Вӗсем упӑшкипе кедр хунавӗсем ӳстереҫҫӗ, йывӑҫсемпе экологи акцийӗсем ирттерме тивӗҫтереҫҫӗ. Унсӑр пуҫне пир тӗртеҫҫӗ, пиҫиххисем ӑсталаҫҫӗ. Пир тӗртмелли станоксене упӑшка юсать, кӳпесене. Вара ҫавӑн пек тӗрте пӗр выльӑх пиҫиххи тӗртет, ҫавӑн пек сине тӗртет. Чӑвашла тӗрӗсем тата хам нумай нумай ҫул каялла, ҫирӗм ҫул ытла каялла чӑваш тӗрине юратнӑ. Ҫавӑнпа чӑваш тӗрисем те Мана килӗшеҫҫӗ, ак кунти ҫак япалсем тӗш хам тӗрленсе, кӗпе те хам ҫине хам тӗрленӗ кӗпе. Вӑл чун туртнипе те ним те йывӑр мар. Зоя Смирнова пенсионер. Вӑл ӗмӗр тӑршшӗпе экономистра ӗҫленӗ. Халӗ ятарлӑ ҫар операцине хутшӑнакансене пулӑшас тесе пӗтӗм вӑйран тӑрӑшать. Салтаксене валли пулӑшу пултӑр тесе, ҫӗнтерӳ пултӑр, Эпир ҫӗнтеретпӗр тесе шутлатпӑр. Ҫавӑнпа та пӗтӗмпе пулӑшатпӑр, апат-ҫимӗҫ те пуҫтаратпӑр. Вӗсене валли щеткӑсем те ҫыхатпӑр. Тем те тӑватпӑр эпир. Елчӗкри Елена Петрова та тивӗҫлӗ канура тесе ал усса лармасть. Тӑван тӑрӑхра иртекен мӗн пур ӗҫ пуҫа хастар хутшӑнать. Вӑл шутра салтаксене те тимлӗх уйӑраҫҫӗ. Пит нумаянах кайман. Эпир пӗлекеннин те хамӑрӑн тӑлӑхрах ача кайнӑччӗ те. Халь те ҫавӑнтах ӗнтӗ ун валли эпир Ҫӗнӗ ҫул валли пӗтӗм учительсем пӗрле пуҫтарӑнса посылка ятӑмӑр ӗнтӗ. Вара адресно янипе ун патне ҫитнӗ Ҫӗнӗ ҫул ҫывхаричченех вӑл пире хӑйӗн патне ҫав эпир учительсен хамӑр кӑмӑлтан хатӗрлесе панӑ посылка ҫитнине пӗлтерсе тав сӑмахӗсемпе пӗтӗм учителе Каланӑран, тава сӑмахӗсем чӗрене пырса тиврӗҫ. Лариса Мышева виҫҫӗмӗш ҫул республикӑри кимлӗ волонтерсен ӗҫне йӗркелесе пырать. Вӗсен мӑнаҫланмалли нумай. Сӑмахран, тӗрлӗ вӑрҫӑра аманнисем валли «Хирлӗ гвоздика» акци ирттерсе кӑҫал ҫӗр ҫакрун тӑхӑр пин тенкӗ ытла пуҫтарнӑ. Ку вӑл Шупашкар хулинче кӑна. Ҫитес ҫул ытти хулапа округра та йӗркелес тӗллевлӗ. Кӗмӗл волонтерсем пӗрремӗш хут Хӗрлӗ гвоздика акцине хутшӑнтӑмӑр. Халь нумаях пулмасть эпир Ханты-Мансийскинче Ой, Раҫҫей шайӗнчи кӗмӗл волонтерсен форумӗнчен килтӗмӗр. Пире вара кӑҫал ҫеҫ хутшӑнакан, пӗрремӗш хут хутшӑнакан регионсем хушшинче эпир пӗрремӗш результат кӑтартрӑмӑр. Николай Фомиряков маҫтӑр хӑй мӗн вилнине ҫамрӑксене вӗрентсе хӑварасшӑн. Юрӑ-кӗвӗ тӗнчине Юлия мӑнукне те явӑҫтарать. Ачасене
ҫак ӗҫе тумашкӑн туртасси малалла. Ҫак кӗвӗ хатӗрӗсем авалхи чӑваш халӑхӗн кӗвӗ хатӗрӗсем пӑрахҫан кайтӑр тесе. Куравпа республика Пуҫлӑхӗ Олег Николаев паллашрӗ. Унта хутшӑнакан кашни ҫемьепе калаҫрӗ. Пухӑннисене саламланӑ май Чӑваш Ен ертӳҫи кимӗллӗ волонтерсем ҫамрӑксемшӗн тӗслӗх пулнине палӑртрӗ. Малашне те чун хавалӗпе ырӑ ӗҫсем тума ҫирӗп сывлӑх сунчӗ. Уявра чи пултаруллисене наградӑсем парса хавхалантарчӗҫ. Комсомольски тӑрӑхӗнчи Асанкассинче пурӑнакан Тамара Салаева анне паллӑна тивӗҫрӗ. Вӑл пилӗк ача ҫуратса тата пӗр ача усрава илсе ӳстернӗ. Хӗрӗх икӗ ҫул шкулта математика вӗрентнӗ. Чи лайӑх анне пулас тесен ӗҫлемелле. Ӗҫлесен пулать. Манӑн ачасем ачасем виҫҫӗшӗ аслӑ пӗлӳ илнӗ. Вӗсене аслӑ пӗлӳ илме те пулӑшас пулать. Паянхи куна республикипе пин те пилӗк ҫӗршыв кӗмӗл волонтерсен ретӗнче тӑрать. Вӗсем обществӑшӑн пӗлтерӗшлӗ ӗҫсем тӑваҫҫӗ. Нумай ачаллӑ тата сахал тупӑшлӑ ҫемьесене пулӑшаҫҫӗ, ваттисене тата сусӑрсене пухаҫҫӗ. Тирпей-илем кӗртес ӗҫе хутшӑнаҫҫӗ тата ытти те. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Надежда Александрова, Екатерина Янгалакова.